rent he chine out i believe he go don come outside you know he he know say he get a huge uh, audience and he get huge uh, fans when he dey follow am and when they like am and when they love am you know he don suppose to come outside for instagram give statement because yesterday i follow this uh, his channel reach almost two o'clock in the night before i see say the, the channel just remove from his studio you know if you click on his studio you see uh, with maya channel before uh, when i click uh, his studio own I would maya channel no dey there again and I watch am for one of my sister wey say miss chudi miss chudi there I come still dey a little bit confused miss chudi um um chudi whether e say sad or the devil is a liar you know something like that you know the thing come just dey one kind person no really understand because e get one of our brother Na still Ghanaian too, he say something like this dey happen for South Africa say dem dey rent chine out to all those um bitcoin so that make dem advertise their sell say all those video wey we dey talk about say dem go hide am he say dem go hide am then for one week after one week say dem go give am out okay if na because dem dey rent am out would maya know say if he come out to talk to us say nothing dey happen to him channel maybe YouTube um know maybe e go be problem to am First of wetin I wan just tell my um my pipu all the Wholdmaya fans let wait for the one week one week two weeks by the special grace of God I know nothing will happen to his channel everything will be ok na wetin I wan just tell my beautiful pipu everything go be ok as I don watch a lot of video make I just say um since yesterday I no dey watch any video I just dey watch about everybody wey dey talk about Wholdmaya anybody wey dey talk about Wholdmaya every Because we don know it all, we learn from each other and we take information from each other you know because Woodmaya is a big youtuber, he dey travel, he dey do travel, he dey do a lot of things, we no just wake up say Woodmaya account um well sha you know na na we no know wetin YouTube anything can happen let me put it like that but it will never happen by the special grace of God because those who dey try to touch life Watching a watch Woodmaya China, you go see a lot of people wey give testimony how Woodmaya make dem go back to Africa. If na only that testimony alone, if na only how he take dey encourage the Africa interdiaspora to come back home to establish Africa is not the way dem paint Africa, he go go any Africa country to make sure say he view the Africa country to tell we that we when we dey this abroad, Make we see say no be so Africa be, see the beautiful of Africa, Wetin be Africa own na who get money na him dey stay the best the better place um who no get money no dey stay the better place but as far as that wey you dey try to encourage us, try to give us hope, try to you know even go um be um Congo that day abi Togo that day about Benin Republic he discuss am with the ex president, the new president no come out he disappoint am I put it like that abi make una no come for me you know travel all the way from Africa to meet him president for um Europe

Yes I can put it like that but as this guy re explain now if you no know the guy I can mention the guy name if or write the guy name if you wan really still understand am follow this guy and watch how he take explain am her explanation make my mind come down say wetin he really talk say na true my people make we still dey pray for our brother Woodmaya too make the channel say if he really rent am out make the channel come back to am with pics you know some things dey when eh maybe we no know because I was shocked yesterday All throughout yesterday I go click woodmaya na those people go come outside dem dey talk I go click woodmaya na those people go come outside dey talk my first video wey I even talk yesterday I no even know wetin to talk I no even know what wetin I even talk I was it's like when dem say person dey shock I was ah what I no even know what I no even when I rewatch that video after I don upload am when I rewatch am I say eh na me tension no good o you know I pray may the almighty God not let anything happen to his chine because he suffer for it. If na real true say he rent her as a uh, that they rent store, say make they make use of her, you go make e- e- make make they make use of her, then they pay her. Kudos. But if na hacking, that hand, that hand, I don't know what I go talk. Eh? May almighty God reverse that hand wey you take hack am, make you take am replace am back to the owner because I no wan talk anything wey go ehen but I believe, I don believe hundred percent now say dem no hack him channel um because of this guy as he take explain am, as he take say e first happen for South Africa something like like this say dem no dey hack the channel dey rent am out to Bitcoin I I believe like that let's wait um may the almighty God guide his channel and protect his channel and protect our own channel too. Yes my pipu na dis one I get to talk wetin my our brother maybe na im make e no come outside make we just put am like dat because him wife channel dey there Miss Chudi channel dey there if you wan reach out to us him Instagram dey there him Facebook dey there then he no come out if na really really true as we dey claim You know, or as we dey fight or dey claim say dem don hack im channel, e for don come outside address im audience say make una no worry, make if make una no form victim o, make una no form no um dem don hack my channel, e for don come outside but um some people say maybe e dey shame say dem go laugh am, who dem no laugh dem cry am, it's better dem laugh you than dem cry you, na im be me, it's better dem laugh you, ooh Dan dey cry eeii Who laugh person when person dey in problem Then when your own come outside You no even see who go laugh you You no even see who go throway spit for you Yes I think Wood Maya happy yesterday I no know Wood Maya for anywhere Na YouTube I for know him But I was anxious to make a video The video no I no even compose myself I try to chat am up for Instagram though he never reply the Instagram You know, na because of how I take dey see am say e dey touch life, e dey assist people, na im make me do that thing. If you come dey there say you dey laugh woman, man like you or woman like you or human being like you because dem hack im channel or because you dey see say e dey go down and you are happy and you dey rejoice, when your own come, nobody go even rejoice. When your own come, nobody go even throwaway spit. Na so me see am. God go do everything for everybody. Make we stop the heaviness, the jealous, Make we stop um the um the wetin dem go talk let them say na people na pe somebody name let them say okay my people na this one I bring to tell una okay please if you be Nigeria if you dey stay Nigeria you don get your PVC please tomorrow na election please vote wise I beg I no fit sit down for here say na this one you wan vote for vote for who you wan vote for let peace reign no go there go dey fight Those papas wen dem dey there wen dem say make una vote for dem make dem become una president their children I no believe say many of dem children now dem dey around and if dem even dey around na soldier and police dey go escort dem go where dem wan for go vote if you be youth you come across this my video I beg no do gra gra if na Obi you wan vote for go straight to Obi na wetin I dey draw my brother ear if una wan vote for anyone wey una know say una wan vote for make una no make noise Make una no eh, fight. Those people una dey fight for, their children dey dey live well. Many of una na be Okada rider. Many of una na dey, in fact, una dey tear wood. Una go still even vote dem put for there now. Wetin dem promise, dem no go do am. The eh, Atiku o, abi the Tinubu o, all of dem, all the Obi, Wetin we dey pray for? For me, I no dey for tribal lizzy, this one na this, this one na this. Wetin me, Naija daughter and Esther family dey pray for, make God give us good leader. If a presid, a president, person win, come become a president, what of the senator? Na wetin many of us no dey ask, ask ourselves. What of that person wey we dey say make him win, what of he come win? A lot of things dey ground. Nigeria no just peak now. E go even bad now the person wey we dey think say make e win e go win Nigeria go worst more may God not let our country worst pass like this wetin my own opinion and my own advice if you be youth go and get your PVC if you be mother go go get your PVC if you be father go get your PVC vote accordingly to your mind vote accordingly with your mind no vote tribalism this one no no no no me i no dey like am vote as god lead lead you okay and as e dey your mind no sell your vote no sell your vote vote wisely no whether if e no even mean say na only this one wetin we need to know if this one no work If the person wey una vote now, may God let it work, if e no still work, make una no tire till na you that una pvc to vote dem out and I see one of my East brother, he say make East no come out come vote, if you come dey encourage East make dem no come out, make dem no come vote, who go come vote for the our brother the Peter Obi wey we say dem wan vote for, I no say dem wan vote, make anybody no come for me o, make una vote wise, if you come say make dem no come outside come vote, who go come vote? Who? Hmmm make we collect sense o make we shine shine our eye make una go vote no threaten people children make una no kpai kpai people children those kpai kpai kpai kpai everyday e no good o e no good e no good una dey kill kill una self dey kill una papa wey e dey go farm mama wey e dey sell for market una dey kill am okay people wan vote tomorrow una say make people no come outside thank God say dem don kpokish you I pray make the one wey e dey back home make dem no hide dey use am take dey moni take dey do pipu because dia oga on top wey e dey abroad wen sun no wen di suffer don dey hammer e don tok I pray make una come outside make we stop di killing make we stop di fight make we stop di abuse make we vote we are one make we vote if di make we carry your PVC go and vote stop killing vote as a like di way abroad pipu dey vote once you finish finish your vote go your house make una no cause quarrel o make una no fight o those babas those our baba um Make una no fight for dem o, once dem vote finish tomorrow na dem go first go vote put dia paper for dia polling booth, na fact, na fly dem go take remove am for dia, e go go sit down for im parlour dey watch una. No go kill yourself because of dat babas, abeg my youth let peace reign in our land Nigeria my country, we love our country Nigeria, let peace reign, vote wisely, don't sell your vote, don't sell your vote, vote wisely. Thank you na this one I get to talk my beautiful people I will see una in my next video if you like this my video please subscribe that boy the name I will put am when he talk about woodmaya abi say I will short of him video inside if I no put am I will leave uh, put him name so that una go watch am I will meet una in my next video do well to join this beautiful family if you never join okay ciao. We don cast, last last. Now everybody go chop breakfast. Shayo.